Helo, a chroeso i Amser Stori gyda Miss Jones. Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn. Felly dyma llyfr gwych heddiw. Enw'r llyfr, teitl y llyfr, yw Y Lindisyn Llwglyd Iawn. Mae'r lindisyn yma yn starfo, stafen. Awdur y llyfr yw Eric Carl. Diolch o galon i Dref Wen unwaith eto am roi ganiatâd i mi ddarllen y llyfr wych yma i chi. Felly, ydych chi'n barod? Gwych. Bant o ni. No. Beth yw hwn te, cyn i ni ddechrau? Dyna cwmwl yw e. Na. Dwi e enfys yw e? Na. Beth yw e? Hael. Wych. O, oh, a dyma'r lleiad. Yng ngholau'r lleiad, gorweddau o'i bach ar ddeilen. Felly, yng ngolau'r lleuad, gorweddai wy bach ar ddeilen. Un bore Sul, cododd yr haul cynnes ac allan o'r wy, pop, daeth lindisyn bachan llwglyd iawn. Mae bychan yn golygu bach. Pa ddiwrnod sydd yn dod ar ôl dydd Sul? Da iawn chi. Dydd Llun. Dechreuodd chwilio am dipyn o fwyd. Dydd Llun, bwytaodd drwy un afal. Ond roedd e'n dal i fod yn llwglyd. Dydd Mawrth, bwytaodd drwy ddwy e llygen. Un, dau. Ond roedd e'n dal i fod yn llwglyd. O, oh, pa ddiwrnod sydd yn dod ar ôl dydd Mawrth? A, ah, da iawn chi, dydd Mercher. Dydd Mercher. Bwytaodd drwy tair i Runen. Ond roedd e'n dal i fod yn llwglyd. Un, dwy, tair. Felly chi ddangos tri bus i Miss Jones, tair bus. Da iawn chi. Un, dau, tri. Cyn i ni fynd ymlaen, pa ddiwrnod sydd ar ôl dydd Mercher? Mae e'n dechrau gyda i, dydd i, iau. Da iawn chi, gwych. Dydd iau, bwyteiodd drwy pedair mifasen. Ond roedd e'n dal i fod yn llwglyd. Un, dwy, tair, Pedair? Pedwar? Waw, am lindisyn fach, mae pedair myfysen yn llwyth. Ond o leia mae e'n bwyta'n iachus. Dydd Gwener, bwytaodd Joy bum oren. Ond roedd e dal i fod yn Llwglyd. Wel, wel, wel. Un, dwy, tair, pedair, pump! Gallwch chi ddangos pump bys i Miss Jones? Da iawn chi. Mae ganddo ni pump bys ar un llaw. Felly un, dau, tri, pedwar, pump. Gwych. Dydd Sadwrn, bwyteiodd drwy un darn o cacen siocled, un hufen iâ, un picl, un dafell o gaws, un dafell o salami, un lollipop, wff, un darn o bastau geirios, un selsigen, Un cacen fach ac un dafell o felwn dwr. Y noson honw roedd ganddo stumog dost. Ydych chi'n credu bod e'n peth da i fwyta'r holl fwyd yma reit ar ôl ei gilydd? Na. A fedrwn ni gyfri sawl darn o fwyd nath e fwyta? Llwch chi helpu fi? Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, Saith, wyth, naw, deg, deg ddarn o fwydydd wahanol. Wel, dyna pam mae stwmog das ganddo. Drannoedd roedd hi'n ddydd sul eto. Bwytaodd yr indisyn drwy un deilen werdd hyfryd, ac ar ôl gwneud hynny, Teimlai'n well o lawer. Felly, bwytaodd y lindysyn yma trwy ddeilen, a dyna beth mae lindysyn fod bwyta, nid selsig a hufen iâ. Doedd e ddim yn llwglyd bellach. Doedd e ddim yn lindysyn bach chwaith. Roedd e'n lindisyn mawr tew. Adeiladodd dŷ bychan o'r enw Cacŵn o'i gwmpas. Arosodd ynddo am bythefnos, neu ragor, two weeks, pythefnos. Yna, Aeth ati i gnoi twll yn y cacŵn. Gwthiodd ei hun allan ohono ac... Roedd e'n pili pala lliwgar. Waw! Felly dyma cylch bywyd Lindisyn. Mae e'n dechrau bant fel Lindisyn. ac yna yn troi mewn i cacŵn, ac yna mewn i pilipala, ac mae'r pilipala yn dod i wyau, ac mae Lindisyn yn dod allan o'r wyau. Dyna wych. Ond hefyd, mae gen i rhywbeth diddorol i ddangos i chi. Dyma sach gwych y Lindisyn Llwglyd Miss Jones. Roedd Miss Jones yn ffodus iawn i gael mam gwych. Roedd wedi gwneud hwn iddi pan roedd yn y brifysgol. Miss Jones is very lucky. She had a fantastic mother that made her a fantastic bag. To, well, we shall see what's inside. Nawr ni weld beth sy'n tu fewn.

with numbers inside. I think that I've got them here from 0 to 20. And then in this little bag, I've made, well, my mother made little caterpillar eggs o iau lindisyn. Felly, os mae Miss Jones yn dangos i chi bowlen rhif 5, sawl o'i ydych chi'n credu chi'n rhoi yn y bowlen yma?

Wff, yr orennau fan hyn. Allwch chi helpu fi? Un, dau, tri, pedwar, pimp. Dyma pimp yw hwn. Na, dau yw hwnna. Beth am y rif yma? Pa rif yw hwn? Un, da iawn. Pa rif yw hwn? Pimp. Gwych. Felly rydyn ni'n rhoi rif pimp fan hyn.